bin piri bi program maa na bɔ ni bi nya mashina maa ni tumdi shɛm maa dabina ku kpaai dagbaŋ kaya wuhiri dagbaŋ kaya dagbaŋ yila yilibu so ti mii ni lihiri maa n tiɛha eh, di viɛla Yɛltɔɣa shɛli man ni kpaŋ di puuni nyɛla a yi lihi ti ni ʒɛ tam shɛli ŋɔ di ŋmanila ti kaya maa shɛŋa yɛn bɔrigimi silimiinsi zaŋ bi kaya na ti bɔri ni bi zaŋ fa ti kaya zuɣu tv station ŋɔ ni yina shɛm ŋɔ ka pilli shɛm ŋɔ maa n tiɛha di yi di kpaŋsi zaŋ chaŋ Dagbaŋ kaya ka shɛŋa din yɛn kpe yɔɣu maa ka bɛ labisi li na ti zaŋ zali karili zuɣu. Di yɛn chɛ ka ti bi pala ŋɔ ka m baŋ Dagbaŋ kali ni chani shɛm m-bɔŋɔ. Dama Dagbaŋ ninkura yɛltɔɣa maa pam di kpirimi. Bɛ yi zaŋ TV programs ŋɔ maa ka ninkura maa kana n-teeri ti Dagbaŋ ninkura ni daa gbibi shɛm. Ti Adam mali biɛhigu ti laba ti kali din nyɛ biɛhigu maa ni zanigi ti, ka shɛli n-taɣili ti kali maa ka ti chani laba ka chaŋ ti kpuɣi la ka shɛŋa din pa ti kali ka di kana nti saɣindi ti biɛhigu. Ti yi ku tɔɣisi biɛhigu kam suhudoo suhudoo ŋɔ maa, di mali la di ti laa, ti mi na bi nya di ti laa maa. Fitilana maa lee nyɛla dini tuma kalinsi, dini n-taɣiri fitina ŋɔ maa zaa. Dama a ni naai shikuru ka ʒiya a bi tumdi shɛli, a mi dirimi ka nyura. Ka so kana ti na niŋmi n-ŋɔ a ni nya shɛli di, dini n-yɛn tum. To ti yi yɛn kpaŋsi suhudoo di tu ni ti bo ti lala shɛli ti bi pala ŋɔ, din nyɛ tuma. Bɛ a yi nya ka sokam be o tuma shee nti a hali politician so yi kana ni o ti zaŋ o ku o bukaata o ku nya o so eh, ti ku ŋmɛri kuŋ tiri gɔmɛnti sahakam ti bɔri suhudoo shee ti bola tuun baŋsim niŋ bipala ŋɔ nuuni to di zuɣu bipala ŋɔ maa bɛ mi n ku nya futina bɛ mi n zooi to di zuɣu sahakam ti ku yɛri ba Bɛ kpaŋsim suhudoo, ka Naawuni chɛ ka suhudoo maa yi beni tɛha bɛ gba ni bɔri shɛli ban nya. Mabia maa ni ti tum tuun shɛli ŋɔ maa, suhudoo zuɣu ka o tooi tum li. Suhudoo yi kana ŋuna a ni ku tooi zali daŋ sokam di yɛn guuri o, ŋuni di yɛn beni ni o leei TV. Dinzuɣu suhudoo maa daanfaani nyɛ ti ni ti leei Discovery TV ŋɔ maa. Saɣisigu shɛli din beni nyɛla. Ti a ti yi lihi Ghana zaa, ti North, three Northern Region nim kpali nyaanga ka shɛli nyɛla zama bibihi din be ti Northern Region ŋɔ maa, di labisi ti nyaanga pam. Di zuɣu di to ni ti zooi ni suɣilo din kuli yɛn niŋ ka investors tooi kpɛna katiŋ pun yɛn di tuma karinsi la. Government kooku tooi ti tuma. Suɣidoo mi yi be shɛli ka investors ŋɔ kana. bini tooi sɔŋ ka tuma niŋ bayaana ti bipara ŋɔ so di tu ni nanima ni asanzanima ku paŋ bi maŋa chɛ ka suhudoo be bɔba ni yaɣa Northern Region din tooi yɛn chɛ ka ti gba lɛbigi n-sim ti tooni.